א גוטן דאווענט דו הערסט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין דאס רעדט צו אייך מאיר דוד. מיר הייבן אן מיט אן אנאליז פון אונזער טייערן מיט אנפירער פון פראגראם פראפעסאר שלום בענפעלד עמעריטירטער פראפעסאר פון געשיכטע ביי וואשינגטאן יוניווערסיטי סעינט לואיס מיט אן אנאליז וועגן דעם באוואפנטעם אויפשטאנד אין רוסלאנד וואס איז געשען לעצטע וואך, און דאן ברענגען מיר אייך א טייל פון א לענגערן אינטערוויו וואס מיר האבן געמאכט מיט אברעמי זאק פון כאן אידיש אין ישראל וואס מיר האבן נישט געהאט קיין געלעגנהייט לעצטנס צו שפילן ווען מיר האבן איבערגעגעבן זיין לענגערן אינטערוויו אויף יום העצמאות, דאן אן אינטערוויו וואס אברהם איזאק האט פרעזענטירט לעצטנס מיט א ישראל'דיגן זשורנאליסט וועגן די היינטיגע געשעענישן אין ישראל, און צום סוף וועלן מיר שפילן ניי מוזיק וואס איך האב ניי דערהאלטן, אפשר איז דאס פון מיט ארום זיבן יאר צוריק, פון דעם ישראל'דיגן אפערע זינגער און אידיש ליד זינגער מיכאל גייזינסקי,

איך בין לויטן פאך א היסטאריקער, בין איך זיך נוטה צו פרובירן פארשטיין די לעצטע נייעס אין זייער היסטארישן קאנטעקסט. אזוי איז עס מיט די לעצטע געשעענישן אין רוסלאנד, און רוסלאנד איז א לאנד וואס האט א באזונדערע אינטערעס פאר מיר ווייל מיינע עלטערן שטאמען פון אמאליגן צארישן רוסלאנד. אין דער געשיכטע פון רוסלאנד האבן לאנג רעאגירט צוויי מעכטיגע אימפעריעס, די צאריסטישע און שפעטער די סאוועטישע. ביידע האבן אויסגעזען שטארקער פון אייזן און סאליד. אבער ביידע זענען זיך צעפאלן זייער שנעל. די אנארכיסטן פלעגן טענה'ן אז די מאכט אין רוסלאנד איז בלויז א הוילע שאלעכטץ, קיין אמת'ע יסודות אין פאלק האט זי נישט. לעצטע וואך האט זיך געדאכט אז מיט פוטינ'ן וועט זיין די זעלבע זאך, א מעכטיגער אליינהערשער, און לכל הפחות ס ה האט עס אויסגעזען אז די שאלאכטס צעפאלט זיך, אז זיין מאכט האלט זיך אויף הינערשע פיסלעך. נו, מיר וועלן רעדן וועגן דעם אביסל שפעטער. אבער איך וויל דערמאנען אז אין אלע רוסישע איבערקערנישן האבן אידן געשפילט א ראלע ווי קרבנות פון פאגראמען און הריגות ווי רעוואלוציאנערן, זייער וויכטיגע רעוואלוציאנערן, און אפילו ווי פירער, מענטשן ביי דער מאכט, ווי למשל טראצקי. פאראן איצט אויך א אידישער מאמענט, וואס איז אפשר נישט אזוי בולט, אבער ער איז פאראן. וועגן דעם אויך אביסל שפעטער. פוטינ'ס רוסלאנד איז טיף קארומפירט. מ'ווייסט דאס, אבער מ'טאלערירט עס. א ברירה האט מען? די עקאנאמישע די עקאנאמיע ליגט אין קארומפירטע הענט און אזוי אויך די ארמיי. ביידע מינים קארופציע האט אויסגענוצט טערזשוליק יעווגעני פריגאזשין, געווען אן ארעסטאנט, שפעטער פארקויפט וואורשט אין גאס, געווארן א קאך, א שעף, דערנאך א גרויסער עסן ליוועראנט, און דערביי געווארן א באקאנטער און באפריינדעטער מיט פוטינ'ן.

און זיי זענען געווארן ביטערע שונאים. וואגנער'ס גרופע האט געשפילט א וויכטיגע ראלע אין דער פארברעכערישער רוסישער אינוואזיע פון אוקראינע. דאס זענען זיי געווען וואס האבן סוף כל סוף פארנומען די שטאט באכמוט נאך ביטערע קאמפן און שלאכטן. אבער א חוץ די וואגנער גרופע וואס האט געהאט מער ווייניגער דערפאלג האט דאס רוסישע מיליטער געטויגט אויף כפרות און פריגאזשין האט נישט מורא געהאט אפט און אפען צו קריטיקירן די גענעראלן און שויגענען אין דער ערשטער ריי איך האב פריער געזאגט אז ס'איז דא אין דער איצטיגער לאגע א אידישער מאמענט. יא, מיט'ן העלדישן אוקריינישן ווידערשטאנד פירט אן דער איד זעלענסקי, וואלאדימיר זעלענסקי, אלע ווייסן אז ער איז א איד, אבער ווייניג מענטשן ווייסן אז פריגאזשין איז אויך פון אידישן אפשטאם. זיין טאטע איז געווען א איד און נאכדעם ווי זיין טאטע איז געשטארבן האט זיין מאמע ווידער חתונה געהאט און געהאט חתונה געהאט מיט א צווייטן אידן, זיין שטיפפאטער. פריגאזשין מאכט נישט קיין וועזן פון זיין אידישקייט און מיר אידן האבן נישט קיין נחת פון אים, אבער זיינע שונאים דערמאנען עס אפט און דאס האט אפשר געשפילט זיין אידישקייט א געוויסע ראלע אין זיין דורכפאל.

האט פריגאזשין, אפשר ווייל ער האט א אידישן קאפ, פארשטאנען אז די מלחמה אין אוקריינע איז א טעות און די סיבות דערפאר זענען א ליגן און קיין נצחון וועט רוסלאנד נישט האבן אין דער מלחמה און עפעס מוז מען טון. נו, האט ער געטון. ער האט איבערגענומען מיט זיין מיליץ די גרויסע שטאט ראספעלטער אויפן דאן, וואס איז די מיליטערישע באזע פאר די דרומדיקע ארמיי פון רוסלאנד, און פון ראסטאוו געמארשירט צום צפון א האלבן וועג קיין מאסקווע, איינגענומען וואראניעזש, און ס'האט אויסגעזען אז ער וועט פרובירן איבערנעמען די מאכט, ס'וועט זיין א פוטש, א רעוואלט, אפשר א בירגער קריג. אזוי האט עס אויסגעזען א קורצע צייט, און פלוצים אויס אויס דער פוטש, אויס די דער בירגערקריג, ער פריגאזשין איז אוועק אפריכטן גלות ביי לוקאשענקא'ן אין בעלארוס, און די מיליץ זיינע האט האט זיך צעזעגט און צעשפרייט, געבליבן רעשטלעך אין אפריקע און אין סיריע אבער אין רוסלאנד זענען זיי אבזארבירט געווארן אין דער רעגולערער ארמעי. מען קען דערוויילע נישט וויסן וואס איז דא אייגנטליך פארגעקומען און וואס דאס אלץ באטייט. אבער איין זאך איז קלאר, פוטין האט זיך שוין דאס מאל די הוילע שאלאכטס געראטעוועט, אבער אז עס איז בלויז שאלאכטס דאס פארשטייען איצט אלע. דערוויילע וועט פוטין בלייבן. איך בין ווייט נישט קיין אנהענגער פון פוטינ'ן, אבער ווי פלעגן מיין באבע זאגן, מען טאר נישט בעטן אויף א בעסערן קיסר, דאס הייסט ס'איז נישטא קיין בעסערע, ס'איז סתם פאר אן ערגערע. פריגאזשין ווען ער וואלט געוואנען די מאכט איז און מיט זיינע כוליגאנעס איז וואלט ער געווען מסתמא ערגער פון פוטינ'ען און עס לויערן אין רוסלאנד אנדערע באנדעס און מיליצן וואס זענען אויך נאציאנאליסטיש מיליטאריסטיש און אפילו אנטיסעמיטיש.

דעמאקראטישע רוסלאנד, אויף דעם האט מען דאך געהאפט, און ס'האט אויסגעזען אז ס'וועט אפשר פארקומען ווען דאס איז זיך צעפאלן דער סאוועטן פארבאנד. ס'איז פאראן מענטשן אין רוסלאנד פאראן, און אז זיי זיצן ביי פוטין אין די טיורמעס פאראן אסאך מענטשן וואס ווילן דאס און ארבעטן דערפאר, איז לאמיר האפן אז עס וועט פארקומען אנאנדער מעין רוסלאנד, א רוסלאנד אן קארומפירטע אליגארכן, אן פריוואטע מיליצן, אן סטראשען די וועלט מיט נוקלעארע וואפן, ווי איך האב געזאגט פאראן רוסן וואס ווילן דאס, און מיר ווילן דאס אויך, טא לאמער האפן, הלוואי.

פון דעם פרומען לעבן, און אין אמעריקע וועסטו מסתמא איז א שטיקל סקאנדאל אדער א מחלוקת וועגן די חסידישע שולן, און ווען מען וויל אוועק גיין געפינט מען אז מען האט נישט קיין בילדונג, מען קען נישט אלף בית, מען קען נישט ענגליש, איז געווען אזעלכע פאל ביי דיר אדער ביי מענטשן בכלל וואס גייען אוועק אראפ פון דרך? אה, כדי זאגן וואס? איך האב אביסל געוויטערט מיין מיינונג, כדי זאגן פארוואס. איך האב נישט געלערנט קיין איין ווארט לימודי חול, עפעס וואס איז נישט רעליגיעזע לימודים, אין א, אין א קאנטאקט, אין א, פון א קלאס, זיצן אין א קלאס, מיט א לערער וואס לערנט עפעס וואס איז נישט פרומקייט, אידישקייט, ביז איך בין געקומען אין אוניווערסיטעט. אבער,

עקזעמענס וואס מען פירט דא אין ארץ ישראל כדי צו זען ווער פאסט און ווער נישט, אין אמעריקע איז שוין פאראן זייער ענדליכע זאכן איך געדענק נישט די נעמען אויף ענגליש אבער מסתמא די צוהערער פארשטייען שוין וועגן וואס עס רעדט זיך, און איך האב עס געלערנט זייער גרינג, דאס הייסט איך האב גענומען איך בין נישט געגאנגען צו עפעס א אינסטיטוציע אזוי ווייטער, איך האב גענומען די ביכער און איך האב עס געלערנט, ס'איז געגאנגען גאנץ גרינג מיט מאטעמאטיקע וואס איך האב געלערנט זייער זייער פשוט'ע מאטעמאטיקע וואס מ'מוז, איז מיר עכט געווען נישט צו שטארק, איז אמת די מאמע האט מיר געהאלפן אביסל, זי איז א מאטעמאטיק לערערקע אין א, ביי די מיידלעך אין אין ביי אסאך פרומען אין חבד בפרט לערנט מען אין א גאנץ הויכע ניווא, איך וויל זאגן נישט די העכסטע ניווא, אבער מ'לערנט אין א גאנץ הויכע ניווא אלע וואס מ'רופט ביי די חרדים לימודי חול, דאס הייסט נישט רעליגיעזע לימודים, איז א. זי זאגט מיר האט זיך עס האט געהאלפן אבער און איך האב געמיינט נוי וואס מאכט מען אזא טומל איך האב עס געליינט אין דריי חדשים און מען קען שוין מיינען אבער אבער איז פארהאן קורסן אין אוניווערסיטעט און די פילאזאפיע איז מיר געגאנגען גאנץ גרינג און ליטעראטור אזעלכע ענינים אבער ווען איך בין געקומען איז געווען געוויסע שוועריקייטן אבער נישט צו גרויסע שוועריקייטן. אבער ווען ס'איז געקומען צו און ענגליש, איך איך גיב דא צו אליין, ענגליש אויכעט, איך האב זיך געלערנט, אמת ס'געגאנגען גאנץ שווער, נישט אין איין טאג, אבער מיט דער צייט געווארן אלץ בעסער און בעסער, אביסל געארבעט, אביסל געביסן די ציינער, דאס איז נישט געווען דער עיקר ענין, איינע פון די זאכן יא וועל איך מוז זאגן, געווען פאר אזא זאך אין אוניווערסיטעט וואס כ'ווייס צוליב וואס מ'האט געמאכט אז אויכעט די וואס לערנען ביומעדישע לימודים מוזן נעמען אביסל אביסל קורסן פון די וויסנשאפטן, יא די פרעצעזע פיזנשאפטן ווי מ'רופט עס דא, מאטעמאטישע וויסנשאפטן, און פארקערט אויכעט איז. האב איך געדארפט נעמען, קום איך אריין אין אזא מין קלאס, לערנט מען למשל מעט, מען האט געגעבן זייער שענע נעמען צו די קורסן, דאס איז אזעלכע איינפירונגען, איז מען רופט עס מאטעמאטיק פאר דיכטער, מאטס פאר פאעטס, דעטס די פוינט, יא, אזעלכע, אזעלכע נעמען, געווען פארשידענע, בקיצור איך קום אריין, דאס ערשטע איך פארשטיי אלץ, אז דאס איז אזא מין איינפירונג, ס'האלט זייער גרינג, פשוט, ממש א ליצנות, אקעי, א צווייטע מאל, אקעי איך פארשטיי, איך שרייב אראפ, טא טא טא. א דריטע מוצא און איך זע אז איך פארשטיי נישט און ער רעדט מיטן עולם און די עולם זיצן ארום דא סטודענטן וואס איך ווייס נישט לויט מיין גיי ווען נאך זיי זענען נישט קלוגער פאר מיר און זיי פארשטייען וואס ער רעדט און מיר גייט עס גאנץ שווער און איך האב געזען בקיצור א טייל פון די קורסן האב איך נישט מצליח געווען דאס הייסט ס'איז געווען עפעס צו שווער איך האב געמיינט אקעי וואס טו איך דא איז אזוי ארום האב איך געזען אז אויב איך וואלט געוואלט לערנען למשל וויסנשאפטן למשל.

אבער יא יא וואס וויל איך אייך זאגן, און ס'ווענדט זיך אויכעט וואו לייגט מען די טראפ, איר ווייסט מ'האט געמאכט א גרויסע ליצנות פון סמוטריטש וואס האט גערעדט שרעקליכע ענגליש, שרעקליך, איר האט געזען דאס? ער איז געקומען אין אמעריקע, סמוטריטש איז איצטערט דער פינאנץ מיניסטער, כ'קען אייך שיקן, ס'איז גאנץ קאמיש, און ער איז דער פינאנץ מיניסטער פון מדינת ישראל, ער איז דער הויפט פון הציונות הדתית, דאס איז א פראקציע, די נאמען איז רעליגיעזע פרומער וואס דאס איז נישט דער ענין, דער ענין אלטער איז א גאנץ עקסטרעמער ער רעפרעזענטירט א גאנץ עקסטרעמער עלעמענט, אבער מען לערנט אויף ענגליש, מען לערנט דאס וואס מען רופט אין ענגליש קאור סטאדיס, אויף עברית רופט מען עס ליבה, מען לערנט עס דא אזוי, אבער אזוי ווי מען לייגט נישט דעם דראפ אויף דעם, אדער ראשי תשובות איז איז הגם מען לערנט דאס ער האט דארט נישט גערעדט אויף ענגליש ס'איז געווען געפערליך געפערליך געפערליך געפערליך און ער לערנט פון א צעטל דאס הייסט ער האט דארט דארט אין גראנדמייזער אזעלכע אנשטאט גראנדמאזער כאילו זייער זייער זייער זייער קאמיש געפערליך און דאס הייסט עס זעט אויס אז ער קען נישט צוקלעפן קיין צוויי ווערטער און דאס איז דארטן שוין וואס מ'לערנט שוין. אבער יא, ענגליש איז טאקע א וויכטיגע טעמע, איך מיין ס'איז שווער צו לערנען, פאר מיר למשל, איך האב געלערנט פילאזאפיע אויף אידיש, איז ענגליש איז געווען איך מיין די זייער חשוב'ע זאך, אבער מיט די יארן, מיט די יארן, מיט די יארן האב איך זיך דערלערנט. אבער יא. מיר האבן מיט אונז צו גאסט דעם זשורנאליסט און אנאליסט ר' מאיר הירשמאן, שלום עליכם ר' מאיר. עליכם השלום. יא איז מיר האט שוין נישט גערעדט א שטיקל צייט און ס'איז נישט נודנע מען האט געמיינט אז ס'וועט קומען א רעגירונג וואס ס'וועט זיין אביסל לאנגווייליג אבער ס'לעבעדיג און איצטער רעדט זיך איך מיין אין ראש פון די קעפלעך איז דער עיקר דאס וואס די לעגיסלאציע פארשלאג צו דורכפירן געוויסע רעפארמעס אדער פארענדערונגען, אנדערע רופן עס רעוואלוציעס, אין דער יורידישע סיסטעם. קומט צוריק, איר מיינט אז מען וועט טאקע אנהייבן לעגיסטלירן היינטיגע איצטערע סעסיע פון כנסת, דאס הייסט אין זומער, אדער וואו וואו האלט עס למעשה די די פלאנען? ווי זעט מען דאס? איך ווייס נישט וואס צו זאגן גענוי וואס ס'וועט זיין, אבער איך קלער אז ס'איז נישט געווען מעגליך צו אריבערפירן אוודאי נישט די ערנסטע זאך. וואס איז וואס איז ביי אייך ערנסט? דאס ווענדט זיך וועמען מען פרעגט. אוודאי ס'איז אלעמאל דא, אוודאי איז דא די מענטשן פון פון ביידע זייטן, די ווילדערע מענטשן וואס אדער זיי זאגן מען מוז אלעס אדער מען טאר גארנישט, איך רעד פון נארמאל, עמית מאכן לאמיר זאגן א קליין זאך וועגן יעוץ משפטי אז אז אז די רעגירונג קען אליין דינגען א אדוואקאט,

און איר איר זאגט אז ס'איז א קליינע זאך? אפשר טאקע זאגן קליין איז נישט נישט ריכטיג געזאגט, איך האב געמיינט צו זאגן אז ס'איז א זאך וואס אויף דעם איז עס נישט זיין קיין וועלט מלחמה, ס'איז א קליין אהא. מלחמה, ס'איז נישט קיין ווייל ווייל ס'איז רוב רוב ווילאס רוב ווילאס אין אזא וועג אין אזא וועג, איך מיין אז אפילו אהרן ברק האט עטליכע מאל געזאגט אז פון זיין זייט איז נישט נישט דאס איז די זאך, ער אינטערעסאנטע זאך ער פארשטייט באמת וואס ער וויל אזוי ווי עד ראינו וואס וויל עס עס יא און ער גיבט אכטונג דער עיקר.

דאס איז למעשה דאס איז די זאך, יעצט איז געווארן א גרויסער טייל אפילו מען נעמט א מענטש אזוי ווי ר' משה אולמערט אבער ער איז דאך א רעספירטער איך מיין וואס איז דאס צו רעדן פון אים, עס איז דא אהוד ברק ער רעדט אזוי ווי א מענטש וואס איז אראפ פון זינען, און איך זאג עס ווי איינער וואס קלערט אז ער איז א מענטש א געלערנטער מענטש א אינטעליגענטער מענטש און פארשטייט זיך אז ער האט אויפגעטון אסאך גרויסע זאכן משך אלע יארן,

אנדערע זאכן דאס הייסט די רעגירונג זאל זאל אונטערפאלן אבער איצטער איך וויל פרעגן אבער יא איך וויל אבער יא בלייבן מיט די ערשטע מיט דער ערשטע פראגע וואו האלט מען איצטער ווי ווי איר פארשטייט דאס הייסט איי מ'פרעגט יריב לוין און אנדערע וויל מען פירן גרעסערע לעגיסלאציעס איי מ'פרעגט נתניהו אזוי ווי ווייט איך פארשטיי וועט מען פירן ערשטנס עילת הסבירות דער ענין פון אז די רעגירונג, די דאס העכסטע געריכט וועט נישט קענען זיך אריינמישן אין עניינים וואס זענען נישט זייער קלאר דעפינירט אין געזעץ און אזוי ארום אנולירן באשלוסן באשלאסן גען געוויסע זאכן פון די רעגירונג ספעציפיש וועגן נאמינירן מענטשן און אזוי ווייטער

צו וואו ווילן זיי אנקומען? ווייל יעדער איינער ווייסט אז די מיט די צייט עס וועלן מער און מער מענטשן וואס זענען פון די צווייטע זייט פון די וואס וויל יא די רעפארם עס נעמען פֿינף יאר צען יאר פֿופֿצן יאר דאס איז נישט קיין חילוק איז וואס ווילן זיי עס איז דא צוויי וועגן ווען א מענטש זעט אז ער גייט ווערן אויס אז ער גייט ווערן ווינציגער און ווינציגער די צווייטע זייט ווערט מערער איז די נארמאלסטע וועג איז זיצן יעצט. בשעת אז נאך העלפט בערך, אונז איז זייער געלונגען די הפגנות מיט די אלע זאכן, יעדער אין זיי שטארק, זיצן און דורכקומען, זען וואס איז די וויכטיגסטע זאכן זייערע און דורכקומען, און דענסמאל די אפילו אין דרייסיג יאר ארום וועט מען קענען איבערדרייען, מען דרייט נישט איבער אזוי גיך סתם, סאיז מער צו שטיין אין שטוב אין א העלפט טאג און מען דרייט נישט איבער, קיינער קען נישט צוזאגן אז אין פופציג יאר ארום וועט מען נישט איבערדרייען, אבער מענטשן זוכן נישט אלע טאג צו האבן סתם מאכן לעבעדיג, דאס איז איין וועג. די צווייטע וועג איז געווינען יעצט און מען זאל גארנישט קענען מאכן, וואס וועט ווערן? די זייט וועט זיך פילן אקעי יעצט האט איר אונז געוואונען, מיר ווארטן אין זייט און דער טאג וועט קומען, ס'איז דאך נישטא קיין פראגע אז דער טאג וועט קומען, נאר א בלינדער מענטש זאגט אז דער טאג נישט קומען, נאך מערער די גאנצע כעס און די גאנצע וואס זיי זענען אזוי שטרענג קעגן די אלע זאכן איז ווייל זיי פארשטייען אז דער טאג וועט.

און נישט אינגאנצן אומגערעכטיג, דאס הייסט אין צען יאר ארום, צו אין פופצן יאר ארום, ווען זי וועל יא קענען עס טון, איז זי דאך פיל פריי צו טון אינגאנצן וואס זי וויל, און קיינער זאל איר דען צודעק נישט קענען זאגן א ווארט, ווייל זיי האבן אויסגעלערנט די וועג יעצט, אז ווער ס'קען, ווער ס'האט דעם שטעקן אין האנט, מאכט וואס ער פארשטייט, ס'איז דאך נישט קיין אונטערשייד צו דער שטעקן איז די רעגירונג, צו דער שטעקן איז איז א גרויסע הפגנה און פארמאכן מענטשן און נישט לאזן מענטשן אהיימקומען, דאס איז דאך נישט, נישט דאס איז די זאך. אפשר זיי מיינען מ'רעדט איצטער וועגן.

אבער אז אלע פארשטייען גענוי וואס ס'גייט אויסקוקן, ס'קען דאך נישט זיין אז ווען די רעכטע וועלן זיין לאמיר זאגן פֿינף און זיבעציק מאנדאטן, איז אין מיליטער עט בלייבן די זעלבע זאך, בכלל היינט אין מיליטער בן גביר איז געווען גאר שטארק, טאקע אפשר נישט ביי די טייארטין דווקא, ביי די פליגערס, אבער מ'קען נישט אייביג האלטן, כ'מיין יעדער ליבעראלער יעדער דעמאקראט פארשטייט דאך אז א מיליט קען נישט רייטן אויפן רוב אייביג. איז דאך פארקערט, דאס איז דאך דער די ערשטער די ערשטע פריצות בענער. איינרעדן, איינשמועסן אנדערע מענטשן, אזוי ווי מען זעט אז די דעות פון דער פובליקום אזוי לויט די אנטקעטעס איז, מען קען זאגן מער ווייניג קעגן, על כפנים קעגן דעם געזעץ פארשלאג, דעם פולסטן גערעם וואס די רעגירונג האט געוואלט. דורך שטופן האט דאס נישט קיין מערהייט היינטיגע טעג מען קען דאס זאגן אדער איר מיינט אז דאס איז זיכער נישט ריכטיג און מען האט זיי איינגעשמועסט דורך געוויסע פאקטארן וואס זיי האבן דאס איז דורך דעמאנסטראציעס דורך דאס וואס זיי האבן מער ווארט זאגער אין די מידיע און אזוי ווייטער. ס'איז אויסגעמישט פון אסאך זאכן, און פון דעם וואס ס'איז גענוג פינף פראצענט פון די וואס האבן געשטימט פאר די היינטיגע רעגירונג, וואס אין דעם יוניאן קלערן זיי נישט אז מען דארף עס מאכן, אז ס'גייט אריבער פינף פראצענט פון איין זייט צום צווייטן ווערט א אונטערשייד פון צען פראצענט, און דאס בערך וואס מיר זעען אין די סקרים פלוס מינוס, איז איז איך איך איך קלער טאקע למעשה, איך האב עס פארשטאנען גלייך אנדעם ווי איך האב אנגעהויבן זען, איך קען זיך האב עס אפילו מיט דיר געשמועסט, איך האב אנגעהויבן זען ביי די סקרים אז ס'ווערט. אזא זאך און איינע און נאך איינע און נאך איינע, איינע קען מען אלעמאל זאגן ס'איז נאר געשען נישט דאס אבער כ'האב געזען אז ס'גייט דורכאנאנד האב איך פארשטאנען אז למעשה האט מען פארלוירן די יעצט האט מען פארלוירן די מענטשן און במילא איז דא מערער וואס זענען די צווייטע זייט אבער דאס וועט זיך עכט בייטן. פון די זעלבע פלאץ, יאך די וועלט מער א חרדישע. אקעי, איך האב געפרעגט וואס איז די ראציאנאל פון די אפאזיציע, און אפשר אויב זיי ווילן אז די רעגירונג וועט דורכפאלן קען מען פארשטיין, אניט איז דאס אביסל שווערליך אבער צו פארשטיין, אדער מען קען זאגן אז זיי האלטן פשוט מער עקסטרעמע שטעלונגען אז דאס איז עק וועלט און דערפאר ווילט מען נישט אנקומען צו קיין עדות, אקעי, אבער איך פרעג וואס איז וואס איז די ראציאנאל וואס איז די ראציאנאל פון פון פון די רעגירונג דאס הייסט, און נאך א פראגע איך וויל אייך פרעגן ריאל פאליטיש, צי האט די רעגירונג די מערהייט דורכצופירן דעם אריגינעלן געזעץ פארשלאג? ס'איז דא אזא מערהייט? מ'קען, טעכניש קען מען עס מאכן, ס'איז דא איין וואס און איז זעכציג טעכניש אבער סיענגער, פאראן? ס'איז דא איין ס'איז און דא? זעכציג ס'איז דא? סיענגער, איר זענט זיכער? איין און זעכציג איז איר דא, ווייסט איין און איך ווילעך זעכציג איז פרעגן דא. פארוואס ווייל ווען ס'איז געווען איצטער די וואלן וואס זענען טאקע געווען אין געהיים, יא וואס מ'האט אויסגעוויילט דארטן אן א באבי וויי אויב איך האב נישט קיין טעות, וויפיל האט זי באקומען דארטן? דארט איז געווען זייער מאדנע. זי האט באקומען די צווייטע האט באקומען מערער אבער אבער ס'איז ס'איז באלד וואס מערער? זי האט באקומען אַכט און פֿופֿציק שטימעס און קעגן זענען געווען ווייניגער זענען געווען דאס הייסט זי האט באקומען פון דער אנדערע זייט פון דער קאליציע לכל הפחות זעקס שטימעס?

אפילו ס'ווענדט זיך נאר און איז נישט זיכער אז ער האט שטימען קעגן. יא, און מיר האבן געלערנט, ער רעדט גארנישט, ער רעדט פשוט נישט. נע, ער האט גערעדט, ער האט יא גערעדט, ער רעדט, אה, נישט וואס, נאכנישט געוואוסט וואס ער קלערט, ער רעדט אביסל אבער ער גיבט זיך אכטונג, אבער ער גיבט זיך אכטונג און זיין סארט רעדן איז אזוי ווי איינער זאגט, איך גיי נישט איבערקערן די וועלט אבער איך האלט אז מ'דארף פריוואט, ער מיט גאלאנט און אפשר גילה גמליאל, איז נישטא דאס יעצט, קען זיין אז מיט די אראבער האט מען קענען אויך אויספועל אז איין אדער צוויי פון זיי זאלן נעלם ווערן, מען דארף דאס אויך נעמען אין באטראכט, אבער אפשר דריי פיר, און נתניהו איז א גרויסער מומחה אין דעם אלע יארן געווען, צו זען די אראבער זאלן נעלם ווערן, און זיי זענען דאך נישט אזוי אינטערעסירט אין די גאנצע זאך, איז איך גלייב אז מען קען, טעכניש קען מען עס דורכפירן מיט איין און זעכציק.

איך קלער אז מען גייט עס נישט מאכן, נישט נישט ווייל מען קען נישט, נישט ווייל ס'איז נישט טוען אין זעכציג פינגער, נישט דאס איז דער פראבלעם, נתניהו וויל עס נישט מאכן, פון די ערשטע רגע האט ער נישט געוואלט, אונטערשטע שורה, לעווין מיט רוטמאן האבן פארפירט. יעדער איינער וואס קוקט גלאט, איך רעד ווי איינער פון זייער זייט, דאס הייסט וואס ווען מען קען וואלט איך גאנץ זיך געפרייט ווען זיי פירן אריבער וואס זיי האבן געוואלט, אפשר נישט אינגאנצן אזוי, אביסל פארריכטן דא דארטן, זיי האבן פארפירט, זיי האבן נישט פארשטאנען בכלל

באטראכט און אין די שטעלונגען פון פון די רעגירונג אין ספעציפיש אין נאמינירן מענטשן אז מען וועט קענען אפזאגן די היינטיגע יורידישע ראטגעבערין פון די רעגירונג און נאמינירן אן אנדערע אזוי ארום אן אנדערער אזוי ארום אז מען וועט קענען האבן יא אפהאלטן דעם דעם דעם דעם דעם פראצעס דעם יורידישן פראצעס דעם משפט זיינע איר מיינט אז דאס האט עפעס צו טון אז מען קען דאס עפעס דורכפירן אדער דאס האט גארנישט צו טון?
די רגע. פארוואס? ווייל ס'ארבעט נישט קיין זעה דא, ס'האט קיינמאל נישט געארבעט, איך זעה נישט ווי מ'פירט עס אריבער. ס'איז אזוי ווי זאגן אז נתניהו העט מאכן ס'זאל נישט זיין קיין וועלט, ס'איז א, אקעי, ער קען עס נישט מאכן מיט די הענט, מיט די פיס, מ'קען עס מאכן טעכניש, יא, ווען מ'זאגט א זאך אז מ'קען נישט מאכן מיינט דאס נישט צו זאגן אז ס'איז נישטא א וועג ווי צו רוקן די הענט מיט די פיס ס'זאל ווערן. ס'ארבעט נישט אזוי, די גאנצע שיטה ווי ס'ארבעט דא, ווי אביסל מישפט מיט די אלע זאכן, ס'ארבעט נישט אזוי. איך זעה נאר א צווייטע זאך אז ס'קען זיין אז דער גרויסער רבי אהרן ברק וועט זאגן אז אויב נתניהו גייט אראפ פון די אלע געשעפטן דארף מען אים מבטל זיין, דאס איז אסאך מער מעגליך אין מיינע אויגן. דאס איז אן אנדערע זאך, דאס רעדט זיך אויכעט, איך מיין אז אויכעט די יורידישע, די היינטיגע יורידישע ראטגער בירעם פון דער רעגירונג איז אויכעט מסכים אז מען וועט גיין אויף פארהאנדלונגען, אז אויב ער וועט מסכים זיין אויף קאלון, אויף פארלוימדונג,

עס זעט זיך אויס אז אהרן ברק איז אזוי שטארק אינטרעסירט צו אכטונג געבן אויף וואס ער וויל אכטונג געבן, און איך זע אז ער האט א גרויסע און א שטארקע השפעה אויך ביי די פאליטיקאנטן און אוודאי ביי די פרקליטות, און צו דאס וועט מען נישט אפגעפרעגט, איך זאג נישט אז ס'וועט ווערן, אבער דאס איז א זאך וואס קען זיין אז ער וועט מאכן, איך זע נישט קיין שום וועג אין דעם היינטיגן אין די געזעצן און ווי ס'איז פילט זיך אלעס אז מ'קומט און מ'זאגט אויס משפט איך איך סיס נישט ניין נישט אויס משפט אויס יורידישע ראטגעבערין פון די רעגירונג מיט האבן א צווייטע די יורידישע ראטגעבערין איז היינט זייער קעגן די רעגירונג און זייער קלאר אין נישט נאר אין דעם אין אסאך זאכן און מ'קען זאגן אקעי נישט דאס האט מען געמיינט און מ'האט א יורידישע ראטגעבערין איז דארף זי העלפן אונז נישט זיין קעגן אונז און מיר דארפן זיין די וואס נאמינירן איר

זי איז די איינציגע וואס האט די באפולמעכטיגקייט צו זאגן און אז איך אזוי זעה ווי נאך מיר נישט זעהן אז וועלכער ס'איז מענטש נישטא קומט קיין דאס מאכן און זיי לעיפן בית המשפט קעגן דעם און בגץ קעגן דעם אליין עט בגץ דארפן זיצן זאגן צו דאס וואס זי האט אראפגענומען די משפט איז אין ארדענונג צו נישט און אונז ווייסן אלע וואס בגץ וועט זאגן ווייטער יעדער זאך קען זיין יא אבער עס איז ווען איך דארף מאכן א פלאן און איינער קומט און זאגט מיט דעם פלאן באצאל איך אים נישט פאר דעם. יא. איז ווייטער נאך איין לעצטע פראגע אז מ'רעדט שוין וועגן דעם יורידישן פראצעס, איז לעצטע וואכן האט מען גערעדט וועגן נייע פארענדערונגען אז מ'האט געזאגט אז מ'וועט נישט קענען באווייזן חבר, וואס האט דאס דארט דארטן געביטן, וואס, ווער האט דאס ארויסגעזאגט, דורך מסתמא נתניהו'ס אדוואקאטן האבן עס ארויסגעזאגט איז.

יעצט דאס איז א פראקטיקה וואס איז זייער, מען מאכט עס אסאך מאל, נאר מען מאכט עס בדרך כלל נישט אין א פארמאכטן צימער, דאס איז א פראקטיקה וואס איז זייער אנגענומען אז דער שופט זאגט פאר די צדדים, אגב נישט נאר אין פלילי, אויך אין געלט זאכן, ס'איז אפילו דא אזא סעיף וואס רופט זיך אז דער שופט פרעגט די זייטן,

זיי זענען געקראכן אויף גאר הויכע ווערט, אסאך זאכן וואס אפילו זאכן וואס איז נישט אזא גרויסע אונטערשייד צו ס'איז אזוי וואס ווען מ'קען שרייבן נישט ריכטיג האבן זיי געשריבן נישט ריכטיג אזוי זעהט זיך אויס און ס'איז זייער אינטערעסאנט ווייל יעדער איינער פארשטייט אז ווען מ'גיבט אן אזא משפט קעגן א ראש ממשלה איז פארקערט, איז איז א ווען מען נעמט אראפ, מען מיינט אז צו הונדערט שרייבט מען לכתחילה אכציג זאל נישט זיין קיין שום זייט אז אפשר האט איינער קענען אויסווייזן אז עס פעלט צוואַנציק יא און זיי האבן געמאכט פארקערט איז אכציג לאמיר שרייבן צוויי הונדערט פֿופֿציק פארוואס נישט היינט האט דאך גערעדט יעצט היינט איז געווען א נייע זאך וואס אלשיך האט גערעדט אז זיי האבן געמיינט זיכער אז עס האט זיך אנטזאגן.

צו א געוויסן מיט מאכן א א אפמאך צווישן זיך מיט דורך קיינער קומען. קען נישט וויסן אבער ס'זעט זיך אויס אז ס'גייט אויף א אפמאך, די גרויסע פראגע איז צו נתניהו וועט קענען בלייבן צו נישט, פארשטייט זיך אז ער שטיין אויף די אונטערשטע פיס אז נישט, ער שטייט אויף די אונטערשטע פיס אז יא. דאס איז די איינציגע זאך, דאס הייסט אן דעם אן דעם וועט נישט זיין קיין אפמאך איך מיין.

יא, קען זיין אז די האבן יעצט חרטה, זיי האבן געדארפט גיין נאר אויף די געלע הונדערט פראצענט קען זיין.
און דארטן אפילו ווען ס'וואלט נישט געלונגען גענוג וואלט מען נישט געקענט זאגן אז זיי זענען נישט אין ארדענונג, ווייל לאמיר זאגן נתניהו וואלט אפילו ווען ער געט ארויס זכאי, אבער זיי זענען גערעכט אז ער האט גענומען סיגארעס פאר הונדערט טויזענט שקל, און ס'איז דער שופט וועט זאגן אז ער איז א גוטער פריינט מיט הער מיט אהין, וואלט מען עכט געקענט האבן אזא גרויסער פאריבל, ווייל דער פאקט איז א פאקט.

די מומע א זיפעלע, דער פעטער א קישעלע, דער זיידע א צעפעלע, די באבע א לעפעלע, די מאמע א רעקעלע, דער טאטע א שטעקעלע, טאטע א שטעקעלע האט מען געשענקט. אבער וואס האט מען געגעסן? לעקעך מיט קיהלעך, הערינג מיט פיגעלעך, הערינג מיט פליגעלעך, צימעס מיט ניגעלעך, א קאטשקע מיט קניידלעך, מעני מיט זעמלעך, מעני מיט זעמלעך האקט מען אריין. דער רבי מאכט די ברכה, ער האט אזא מלאכה, דער רבי מאכט די ברכה, און אלע וועלן שרייען מזל טוב מזל טוב מזל טוב מזל טוב מזל.